מיט שמואל באק, דעם בארימטן קינצלער, מאלער און לעבנגעבליבענער פון חורבן, אין א שמועס מיט שלום בענפעלד, אונזער מיט-אנפירער פון פראגראם, פראפעסאר עמעריטירט פון געשיכטע ביי וואשינגטאן יוניווערסיטי, סעינט לואיס. אבער מיר הייבן אן מיט די באגריסונגען צום יום טוב, צום ראש השנה וואס פאלט אויס קומענדיגן

א מיטגליד פון די ניי-געקומענע, און איך וויל אייך צום נייעם יאר ווינטשן א גליקליכן, געזונטן און גוטן יאר, און מיר זאלן זיך ווינטשן איבער א יאר בעזהשם. שלום. מיין נאמען איז ראזעלי רעשלבאך, איך וויל אלע ווינטשן א גוטע, א געזונטע, די בעסטעס יאר,

אלעס גיטעס, א זיסן גיטן יאר, אין כ'ווינטש אז אלעס בעסט, זייט אלע געזינט, ביי ביי. איך אלי דובק פון די איזרעיל בוקשאפ אין ברוקליים ווינטש אלע אונזערע קלייענטן און אלע צוהערער פון דעם פראגראם דאס אידישע קול א שנת חיים ושלום א שנת גאולה און א כסבה וכסימה טובה. מיר האבן ביי אונז אין געשעפט אלע אידישע ארטיקלען, טליתים, ספרים, טעקסט בוקס פון אלע סארטן, העברעאיש, ענגליש, אויכעט אין אידיש. אויך האבן מיר קאסעטס, סידיס און ווידיאוס. קומט אריין און פארברענגט אין א היימישע אטמאספער רופט אדער קומט אריין פאר לוחות אדער קאלענדערס פונעם נייעם יאר, אט אלע א שנת חיים ושלום שנת גאולה צום גאנצן כלל ישראל, איזרעאל בוקשאפ, פארטען האוו סטריט ברוקליין מעסעטשוסעטס פייוו סיקס סיקס סעווען וואן וואן טרי.

ווערט בר מצוה! מזל טוב! דרײַצן יאר פון לערנען אונזערע מיטגלידער און לייענערס ווערטער און אויסדרוקן אויף אן א שיעור טעמעס, פון יום טובים און עסנווארג ביז פאליטיק, געזעלשאפט, און אפילו ווי אזוי חיות רעדן אויף אידיש, יא, א קוה מרוקט און א חזיר כרוקט.

גייט צו ליג פאר אידיש דאט ארג און גיבט א קוועטש אויפן קנעפעלע דאנעיט, מיר וועלן אייך קומען א גרויסן ייש כח. דערווייל ווינטשן מיר אייך איר זאלט האבן א גוט, געזונט, געבענטשט יאר אין א וועלט פון שלום צווישן אלע פעלקער, זייטס מיר אלע געזונט און שטארק. שלום עליכם אלע, דאס רעדט לאה שפארא-לעוויט פון באסטן, איך בין דא דער אידישע לערערין און איבערזעצערקע און אמאליגע אינטערוויוערקע אויפן אידישן קול, און איך וויל היינט א גריס שיקן צו אלע אונזערע צוהערער פון אידישן קול, אז איר זאלט האבן א געזונט א נחת'דיג יאר און איר זאלט דערלעבן פון קינדער און אייניקלעך און אלע זייט געזונט און נחת און איבעראל זאל זיין שלום ובפרט אין ישראל און אייראפע און אוודאי דא אין אמעריקע און לאמיר זען זיך צו האלטן צוזאמען און און דערלעבן אסאך נחת. א גוט געזונט יאר אייך אלע.

אונזערע צוהערער. היינט איז דער ענין פארשטייט זיך די ימים נוראים וואס קומען אן, און בפרט צום נייעם יאר זיך איבערגעבן א דין וחשבון פון דעם פארגאנגענען יאר, און אונזערע האפענונגען פאר דעם נייעם יאר. מיר האבן דורכגעמאכט א שווערע יאר, סיי ווי אידן סיי ווי אמעריקאנער. אין אמעריקע איז די פאליטישע לאגע זייער און זייער אן אנגעשטרענגטע. און צו דער מלחמה צווישן ישראל און כאמאס נעמט נישט קיין סוף, און אין פארבינדונג מיט דעם וואקסט דער אנטיסעמיטיזם איבער דער וועלט אריינגערעכנט דא אין אמעריקע.

נאכאמאל, סירקל באסטאן דאט ארג. זייט מיר אלע געזונט און שטארק. טייערע צוהערערס צום אידישן קול, איך פיל באמת אז עס גייט צו יום טוב, ווען נאר איך קלייב זיך אייך איבערגעבן מיינע פאר באגריס ווערטער פאר דער אידישער ראדיא פראגראם, און בשעת איך נוץ אויס די געלעגנהייט ווי ס'איז מיין שטייגער,

ווינשט אייך דוד בראון וואס רעדט צו אייך פיזיש פון דעם לאקאל אין דער שטאט ניו יארק פון אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט ייווא, וואו אונזער הארבסטיגער סעמעסטער אידיש קורסן האט זיך שוין אנגעהויבן און וואו מיר פלאנירן שוין, דעם ווינטערדיגן סעמעסטער מיני קורסן. מיר האפן צו זיין אין קאנטאקט מיט אייך און מיר האפן אז איר וועט ווייטער זיך צוהערן און הנאה האבן אין נייעם יאר פון דער אידישער ראדיא פראגראם וואס מאיר דוד ברענגט אונז א גאנץ קיילעכדיג יאר אזוי ברייטהארציג.

טייערע צוהערער צום אידישן קול, איר וועט אין א פאר מינוט ארום הערן דעם אינטערוויו וואס איך, שלום בענקפעלד, האב געמאכט מיט דעם בארימטן מאלער און קינסטלער שמואל באק. פאר מיר איז אונזער שמועס אויף אידיש געווען א באזונדערע פארגעניגן.

דערפאר איז עס געווען אזא שמחה פאר מיר אז מיר זאלן ביידע שמועסן אויף מאמע לשון. שמואל באק שטאמט פון ווילנע און דורכגעמאכט די נאצישע ווילנער געטא, וואו דווקא ווי א יונגל אין געטא האט ער ארויסגעוויזן זיין מאלערישן טאלאנט, און די בארימטע שרייבער אברהם סוצקעווער און שמערקע קאטשערגינסקי האבן אים געהאלפן זיך אויסדריקן מיט פארב און טינט, און אראנזשירט זיין ערשטע אויסשטעלונג אין פויער פון געטא טעאטער. וועגן דעם האב איך געהערט ווען איך אליין בין געווען א יונגל, און דער טאטע האט פאר מיר געליינט סוצקעווער'ס ערשט ערשינענער ווילנער געטא, וואס האט זיך געדרוקט אין דער צייטונג דער טאג. איך האב קיינמאל נישט פארגעסן דעם געשטאלט פונעם טאלאנטירטן בחור וואס האט על פי נס דורכגעלעבט די ליקווידאציע פון ווילנער געטא, שפעטער זיך באזעצט און ישראל און געווארן א באקאנטער קינסטלער. גרויס איז געווען מיין פרייד ווען איך האב זיך דערוואוסט אז ער וואוינט איצט אין גרויס באסטן און אז איך וועל זיך קענען מיט אים זיך באגעגענען. און מיר האָבן זיך באַגעגנט און געװאָרן גוטע פֿרײַנד. דאָ הערט, װי מיר, אַלטע גוטע פֿרײַנד, שמועסן אױף אונדזער הײמישן ייִדיש, אױף מאַמע-לשון. סאַמעק אָדער שמואל? סאַמעק, סאַמעק איז, איז מײַן, איז מײַן נאָמען. סאַמעק איז דײַן נאָמען? יא.
איז גוט וואס מיר טרעפן זיך און גוט וואס מיר רעדן אויף אידיש. ווייל אידיש איז ביי אונז ביידע איינגעבאקן אין הארץ. איינגעבאקט, יא. ערשטנס איז באק שוין א טייל פון איינגעבאקט. יא. און דאס האט דארט סוצקעווער געזאגט, באק איז איינגעבאקט אין מיין הארץ. דאס איז עס איז א טייל יא, עס איז א טייל פון מיין נשמה פארשטייט זיך ווי ביי דיר פון שטוב רעדן מיר אידיש, איך האב געמיינט אז איך בין איך וועל זיין פאראליזירט ווייל איך האב נישט גערעדט אידיש זייט א האלבן יאר הונדערט, אבער עס קומט צוריק. אוודאי. עס קומט צוריק, איך מיין די וויכטיגע זאכן קומען צוריק, אפשר איז דער לשון נישט אזוי רייך ווי ס'איז געווען אדער ווי עס דארף זיין אבער עס גייט. ס'איז גוט גענוג. איז טאקע לאמיר רעדן אביסל וועגן די ראלע פון אידיש און אנדערע שפראכן אין דיין לעבן, דו ביסט דאך א ווילנער? און ווילנע איז געווען ווי מען זאגט נישט נאר די ירושלים דעליטע נאר ירושלים דיידיש, וואו אידיש איז געווען נישט בלויז א שפראך וואס מענטשן האבן זי גערעדט נאר א שפראך וואס מען האט זי גענוצט מיט די א דוקא האט געקענט שרייבן א רעצעפט אויף אידיש אדער שרייבן א מען האט געקענט אין א באנק שרייבן א טשעק אויף אידיש עס איז געווען כמעט אן אפיציעלע שפראך אין ווילנע. אבער ווי איך פארשטיי איז האט מען אין זיינע יונגע יארן גיכער גערעדט פויליש. מען האט גערעדט פויליש ווייל פויליש איז געווען א איז געווען די שפראך אין וועלכער מען האט געקענט לערנען, שטודירן, אנקומען אפשר אין אוניווערסיטעט און אזוי ווייטער, און איך גלויב אז מיינע עלטערן האבן געמיינט אז דער צוקונפט פאר מיר האט נישט קיין גרענעצן, איז אפן. און פויליש איז געווען זייער וויכטיג האט ער מיט מיר גערעדט פויליש, אבער ווען איך בין געווען אומגעפער פיר יאר אלט גראדע א האלבע פיר יאר אלט בין איך געווען מיט מיין מאמען אין א גאס אין ווילנע און א שייגעץ איז אנגעקומען און האט געשפייט אין מיין פנים און געזאגט זשיד! און מיין מאמע איז געווארן פארציטערט און אויף מארגן האט זי מיר ארויסגענומען פון פוילישן קינדערגארטן און אריינגעגעבן אין א קינדערגארטן וואו מען רעדט אידיש. און איך האב נישט געקענט קיין איין ווארט אידיש אבער איך האב זיך געפרייט איך וועל אפשר פארשטיין די יסודות פון די פון מיין באבע און זיידע און די מיינע עלטערן, אידיש איז געווען א שפראך פון פון פון פון סודות.
האסטו זיך גיך אויסגעלערנט? האב איך זיך זייער שנעל אויסגעלערנט ווייל איך בין אנגעקומען אין קינדערגארטן איך געדענק דאס איך האב זיך פארליבט דארט אין א מיידעלע וועלכע האט גערעדט אידיש, נאר אידיש, און איך פלעג, מען פלעגט מיר ברענגען צו זיי אין שטוב און איך האב מיט איר שטענדיג גערעדט אידיש, און איך געדענק נאך ווי איך פלעג ווארטן אויף איר יעדן טאג איר אנקומען, איך פלעג שטיין הינטער דער טיר און מיין הארץ האט געמאכט בום בום בום, און איך האב, איך מיין אז איך האב קיינמאל נישט געליבט אזוי שטארק ווי ווען איך בין געווען פיר יאר אלט, און איז פאר מיר אידיש אויך פארבונדן מיט דעם געפיל, מיט די, מיט די, מיט די ערינערונגען פון, פון, פון, פון, פון ליבע, און און דאן האב איך אנגעפאנגען רעדן אידיש מיט מיט מיט מיינע באבעס און זיידעס פארשטייט זיך, מיט מיינע עלטערן האב איך גערעדט פויליש, מיר האבן געהאט א דינסט וואס האט גערעדט רוסיש איז געווען רוסיש אויך א שפראך, פארשטייט זיך דאס האט געעפנט אביסל איך מיין אין מיין מח קארידארן פאר קומענדיגע שבראכן. יא, נו, דו האסט אין דיין לעבן א לאנג און פרוכטבארע גערעדט אסאך שפראכן, און מיר וועלן רעדן וועגן דעם אביסל שפעטער, אבער איצט וויל איך נאך אביסל רעדן וועגן דיינע קינדער יארן, ווייל גלייך נאך דעם קינדערגארטן כמעט ביז איז געשען די דייטשע אקופאציע און. איך בין געווען, איך בין שוין געווען אין עלטער פון גיין אין ערשטן יאר פון שול. וועלכע שול ביסטו געגאנגען? איך בין געגאנגען, איין טאג בין איך געגאנגען אין שול, איין טאג. איך בין געגאנגען אין א שול וועלכע איז געווען נישט ווייט פון אונזער הויז, א גרויסע פאהלאנקע גלויב איך. און עס איז געווען א שול ווען ווילנע איז געווען שוין אין די הענט פון די רוסן וועלכע האבן דאס איבערגעגעבן די ליטווינער, און מיר האבן געהאט אומגעפער איין יאר פון א אקופאציע פון א קאמוניסטישן איז דאס געווען א אידישע קאמוניסטישע? און דאס איז געווען א אידישע קאמוניסטישע שול, וואו דעם ערשטן טאג ווען איך בין אנגעקומען אין שול האט מען נאר גערעדט וועגן סטאלין, ווי גרויס און ווי וויכטיג ער איז, איך האב דאס אלץ באשריבן אין מיין בוך, Painted in Words אדער אין ווערטער געמאלט, מ'האט דאס איצטער איבערזעצט אפילו אויף העברעאיש.

האט מיין מאמע געזאגט דאס איז דיין ערשטע און לעצטע טאג פון שול, און זי האט אנגערופן א דאקטער וועלכער האט איר געגעבן א פאפיר אז איך האב א בראנכיט און איך בין מער נישט געגאנגען אין שול, האב איך זיך געלערנט אין שטוב, מיט אונזער דינסט האב איך זיך געלערנט לערנען רוסיש, און מיט מיין מאמע'ן האב איך זיך געלערנט לערנען פויליש און אידיש.
האסטו שוין געהאט דריי שפראכן. האב איך געהאט דריי שפראכן. דריי שפראכן.
דו האסט דערמאנט דעם פאעט סוצקעווער וואס האט גוט געקענט פוירשט, א גרויסע אידישע פאעט, איז אויך געווען א גוטע. איינער דער גרעסטע, פון די גרעסטע פאעטן פון צוואנציגסטן יארהונדערט. יא, אוודאי. ער האט גוט געקענט פויליש און גוט געקענט די פוילישע ליטעראטור. יא.
ווען דו האסט מיר אמאל געזאגט אז אין געטא האט סוצקבר מיט דיר גערעדט אויף פויליש. איך איך איך דערמאן זיך אומגעפער אזוי, הונדערט פראצענט בין איך ניט זיכער, אבער מיין פויליש איז געווען אפשר אפילו בעסער ווי מיין אידיש, זייער א ראפינירטער פאליס, נישט דער ווילנער פאליס, איך האב געהאט אלוועיס יונגע ניאנקעס פון קראקוב וועלכע האבן גערעדט א בעסערן פאליש ווי דער.
ווי די פאליאקן פון דא איז, אבער דאס איז ווען דו האסט גערעדט מיט סוצקעווער ביסטו שוין געווען אין געטא. איך בין געווען אין געטא יענער יאיר סוצקער וועלכע האט אזוי לאמיר זאגן ענטדעקט מיינע צייכענונגען אין געטא. יא דאס איז א מעשה פאר זיך, איך וויל אביסל דו זאלסט זיך דערמאנען וועגן. יא יא איך האב אין געטא בין איך נישט געגאנגען אין שול. ווייל די שול איז געווען געפאקט מיט קינדער, מען האט אנגענומען נאר קינדער וועלכע האבן געהאט געגאלטע קעפ, געגאלטע קעפ, יא, געגאלטע קעפ, און איך האב נישט געוואלט זיין געגאלט, האב איך געזאגט איך גיי נישט אין שול, נישט קיין פראבלעם, מיין מאמע האט געפונען פון מיר פאר מיר א לערערין, רחלע סורובסקי, און רחלע סורובסקי האט געארבעט פארשטייט זיך אין איינע פון די פון די פון די פון די איך ווייס נישט וואס זי האט געטון, די גרופעס וועלכע זענען געגאנגען ארבעטן אויס אויפן געטא, אבער ווען זי פלעגט צוריק קומען קיין געטא איז אין די אוונטן פלעגט זי זיך באנעמען מיט מיר איז אומגעפער פון זיבן אכט אין אווענט ביז מיטער נאכט האב איך געהאט מיין פריוואטע שול און מיט איר איז עס געווען וואונדערבאר און זי האט גוט געקענט סוצקעווערן און קאטשערגינסקי און זי האט זיי דערציילט אז איך האב דא א יונגן קינד, איך בין דאן געווען איך מיין אכט ניין יאר אלט, און ער מאכט צייכענונגען וועלכע זענען גאנץ וואונדערבאר, איך ווייס נישט ווי זי האט זיי באצייכנט, און אזוי בין איך געווארן באקאנט מיט סוצקעווער און מיט קאשערגינסקי וועלכע האבן געזאגט מען מוז אויסשטעלן די צייכענונגען אין געטא אין דעם פאיע פון דעם געטא טעאטער איז געווען א פלאץ פאר אויסשטעלונגען, און אזוי האב איך זיך באקענט מיט סוצקעווער, און סוצקעווער האט זיך מיט מיר פארנומען מיט, איך מוז זאגן, מיט זייער פיל אינטערעס און און מיר האבן מיר האבן געשאפן א פריינטשאפט, דורך די יארן האבן מיר אונז זיך געטראפן אין ישראל אסאך מאל אבער אויך אין פאריז און אין ניו יארק, ער פלעגט ארומפארן אין דער וועלט לערנען זיינע פאעזיעס פאר פאר די קליינע גרופעס פון מענטשן וועלכע האבן געהאט אן אינטערעסע אין דעם. זיי האבן געפונען עס איז געווען נישט געווען קיין פאפיר אין געטא פשוט צו מאכן צייכענונגען האבן זיי געפונען פאר דיר אן אלטן. אן אלטן פנקס, יא, אן אלטן פנקס, דאס איז געווען א בוך וועלכע האט געהערט צו די צו דעם פארבאנד פון אוהבי חסד. און אין בוך איז געווען זייער פיל אפענע בלעט. עס איז געווען פארשטייט זיך אין אנפאנג פון בוך מיט שיינע העברעאישע בוכשטאבן די קאמיסיעס, די נעמען פון פאמיליעס פון וועם מען האט אויסגעוועלט. א בוך וועלכע איז געווארן געשאפן אין אַכצן פֿופֿציק אומגעפער. און אין דעם בוך האב איך געמאכט צייכענונגען און דער בוך איז געקומען מיט מיר קיין הקב ה, און נאך הקב ה ווען איך בין אנטלאפן פון דארט און איבערגעלעבט אזוי ווייטער, האט קאטשערגינסקי מיט א גרופע פון פארטיזאנער געפונען דעם בוך אין הקב ה, אין די ליידיגע צימערן פון הקב ה. נו דאן רעד שפעטער דערמאנען וואס איז געווען הקב ה, אבער גיי ווייטער.
גוט איז, און קודשא גזע האט מיר געזאגט, הער זיך צו, עס איז דא אפאר, אפאר, ווי זאגט מען עס, שווארצע סטעינס. אה, פלעקן.
פלעקן. זעסט, אט איז א אידישער ווארט וועלכע איז אנטלאפן. עס איז דא טונקעלע פלעקן. און איך האב זיך גלייך פארגעשטעלט אז דאס מוז זיין מיין טאטע'ס, מיין טאטנ'ס בלוט. ווייל ער איז, מען האט אים דערהארגעט אין הקפה. האב איך דעם בוך נישט געוואלט זען.

און די דירעקטארין פון דעם אינסטיטוט איז געקומען און האט מיר געבראכט דעם פנקס אין א שיינעם צימער אויף א טיש פון זיבעצן יארהונדערט, און איך האב דאן דערזען, ערשטנס האט ער מיר אויסגעזען עפעס אביסל אנדערש, גרעסער ווי איך האב זיך דערמאנט און אזוי ווייטער,

איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
וועלכע חשוב'ער צוהערער? דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל. דאס איז דאס אידישע קול פון באסטאן. איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זייער צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט. און ער וועט זיין צופרידן אויב מיר וועלן זיך ווידער זען. אויב ער איר א נאנטע משפחה איז בלינד, אויב ער זעהט שווער, אויב ער איז דרוק פארקריפלט. JBI קענען העלפן מענטשן האבן א צוטרוי צו אידישע לעבן, לערנען און קולטור. טויזענטע גריס דרוק ביכער, אודיאו ביכער און ברעיל מאטעריאל. אלס איז פריי, מיט מערער ווי צוויי הונדרעט אידישע ביכער צו הערן. אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדרעט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פֿינף דרײַ איינס.

אבער פארשטייט זיך ס'איז געווען אין אלע אידישע קהילות געווען אזעלכע גרופעס די מבקר חולה. פארשטייט זיך דאס איז געווען איינע פון די פון די שענסטע זאכן וואס זענען געשאפן געווארן אין אידישע קהילות איז די מענטשן וועלכע האבן זיך פארנומען מיט מיט מיט מיט מיט קינדער וואס האבן פארלארן די עלטערן, מיט מיט ארעמע לייט, מיט מיט מיט מיט חולים און אזוי ווייטער, פארשטייט זיך. קלאג איז טאקע א שיינע מעשה וואס אזא מין פנקס האט דער א דאנק דיר
איבערגעלעבט. נו, דו האסט דערמאנט הק' פ. דאס איז פון דייטש הערעס קראפט פארק, דאס איז געווען א מין אנשטאלט וואו מען פלעג צורעכט מאכן מאשינען פארשידענע
פון דער דייטשער ארמעי, און

בשעת דער ליקווידאציע זיינע מענטשן און אפשר נאך מענטשן נאר. מענטשן וועלכע האבן געארבייט אין זיינע ווארקשטעטער. יא. אומגעפער טויזנט פֿינף הונדערט אדער מער ווי טויזנט מענטשן. און עס זענען געשטאנען דארטן די צוויי זייער גרויסע הייזער וועלכע זענען געווארן געבויט דורך דעם באראן הירש פאר די ארעמע לייט פון דער אידישער קהילה אין אַכצן נײַנציק אדער נײַן הונדערט. די ביליגע הייזער דאכצעך. ביליגע הייזער, דאס זענען געווען די ביליגע הייזער וואס זיי געשטעלט, זיי זענען געווען דארט געשאפן פאר הקב ה. ווייל ארום איז אויך געווען א ריי פון ווערקשטעטער וועלכע האבן וועלכע זענען געווען א טייל פון דער הקב ה.
יא, דעם גרעסערן הקב ה. איז האסטו זיך געפונען נאך דער ליקווידאציע פון געטא אין הקב ה. אין הקב ה. דו האסט דאך פריער נישט געוואוינט אין הקב ה. אין הקב ה איז געווען א איז איז געווען א גן עדן פאר נאכן געטא, ווייל עס איז געווען אביסל בוימער, גראז, קינדער האבן זיך געקענט שפילן מיר האבן געשפילט שטענדיג רויבער און פאליציי, דאס הייסט ס'איז נישט רויבער און פאליציי, דאס זענען געווען, מיר זענען געווען פארטיזאנער און די אנדערע זענען געווען נאציס, און דאן פלעגט מען מוזן ווערן א נאצי און די, און מיר האבן געפירט מלחמות. יא, אזוי ווי קינדער טוהן דאס אליין מיט זייער סימבאליש.
און אויך געווען, איר האט געהאט די אייערן אייגענעם צימער? מיר האבן געהאט א מיר האבן געהאט א צימער מיט א גאנץ קליינעם צימער וואו עס זענען געשטאנען צוויי בעטן דאפעלטע בעטן און עס איז געווען א גאנץ גאנץ ווייניג צווישן די בעטן דאס הייסט מיט איין האנט האט מען געקענט און עס איז געווען נאך א פאר פאלק מיט אונז, דאס הייסט מיינע עלטערן זענען געשלאפן אונטן, איך בין געשלאפן אויבן, און פון דער אנדערע זייט איז געווען אן עלטערע מאן מיט א יונגער פרוי מיט נאך עפעס.

איך מיין אז נאכן געטא איז דאס געווען אייגענטליך אן אמת'ער גן עדן, אבער דאס האט נישט געדויערט ביזן ענדע פון הקב ה אין מערץ איז געווען די קינדער אקציע. און אומגעפער צוויי הונדערט קינדער זענען צוגענומען געווארן, און אומגעפער צוואנציג קינדער האבן זיך באהאלטן אין פארשידענע פלעצער, איך בין געווען צווישן די וואס זענען געווארן באהאלטן. אבער נאכדעם האט מען נישט געקענט זיך באווייזן, נאכדעם איז מיין טאטן איז מעגליך געווארן מיר ארויסצואווארפן דורך פון א פענסטער. פון די פלענער פון די ווארשטעטער און עס האט זיך שוין אויף מיר געווארט א פרוי א פוילישע, איך האב דאס אלעס דערציילט אין מיין בוך, עס איז גארנישט אזוי איינפאך צו רעדן וועגן אלע די.
ערמעגליכט אז מ'האט עס דאך געקענט ארויסשמוגלען פון הקב ה ווען ס'איז געווארן געפערליך דארטן און דערנאך זיך באהאלטן אין א ביבליאטעק. מיר זענען געווען באהאלטן אין א ביבליאטעק, ס'איז נישט געווען א ביבליאטעק, ס'איז געווען א לאגער פון ביכער. פון ביכער וועלכע מען האט געבראכט פון רוסלאנד פון פארשידענע שטאטן, און איך בין געווען אין א מיט א קלענערע גרופע פון מענטשן וועלכע האבן געארבעט ביי די זאמלונג פון די ביכער וועלכע מען האט געבראכט פון פארשידענע ביבליאטעקן אין רוסלאנד, און צווישן אונז איז געווען יאשונסקי מיט זיין פרוי, און יאשונסקי איז געווען אין געטא דארט. יא, גרישא יאשונסקי, יא. גרישא יאשונסקי, יא, מיר האבן איבערגעלעבט, און מיר פלעגן, מיר האבן געלעבט אין די ביכער, מיר האבן געשלאפן אויף די ביכער, צו בייטן די וועש פון בעט פלעגט מען ארויסרייסן. בלעטער פון די ביכער און מען מוז זיי פארגן שלאפן אויף נייע בלעטער פון אכצענטן יאר-הונדערט אדער אזוי, און יאשוינסקי פלעגט אמאל ארויסרייסן א בלאט און אנפאנגען ליינען און זאגן, או, דאס איז אזוי אינטערעסאנט, דאס איז א געריכט פון רוסלאנד פון צוויי הונדערט יאר צוריק, און. יא, דאס איז געווען.
דארט ביסטו געווען ווען די רוסן זענען. און די רוסן זענען אנגעקומען און מיר זענען ארויסגעקראכן פון דא פון דעם באהעלטעניש מיט יאשונסקי מיט דאקטאר ליבא מיט יאפעס האבן זיי געהייסן, מיר זענען געווען אונגעפער צוועלף מיר זענען ארויסגעקראכן און ווילנע האט נאך געברענט, מיר זענען ארויסגעקראכן א שעה נאכדעם ווי די רוסן האבן אנגענומען די גאס אין וועלכע מיר זענען ארויסגעגאנגען, ס'איז נאך געווען טויטע סאלדאטן, זיך געשלאגן אין די גאסן, אין די גאסן, און הייזער האבן נאך געברענט פון די באמבעס,
נו, דאָס איז שוין געווען דער סוף אַזוי צו. און דאָס איז געווען, יאָ, און דאַנעט איז געווען זייער, זייער שווער צו געפינען עפּעס צו עסן, און עס איז גאָרנישט געווען אַזוי איינפאַך. מיר האָבן איבערלעבט, אָבער מיר, עס איז נישט, עס האָט נישט עקזיסטירט קיין הילף פאַר די איבערלעבנדע. מען האָט געמוזט זיך ארגאניזירן האט מען דאס אנגערופן. אבער איר זייט נישט לאנג געבליבן אין ווילנע. מיר זענען געבליבן אין ווילנע פון יולי ביז פאר אומגעפער א יאר. א גאנצן יאר?
א גאנצן יאר, ביז די ענדע פון דער מלחמה אין מאי. און מיר זענען ארויס, מיר האבן זיך באפרייט פון די רוסן, מיר זענען אנטלאפן פון די רוסן אומגעפער, איך מיין דאס איז געווען אין אוגוסט אדער אין סעפטעמבער.
איר זענט דאך געווען פוילישע בירגער, האבן. יא, מיר האבן געהאט די מעגליכקייט צו צו צו פארן קיין פוילן און מיר זענען גע אנגעקומען אין לאדזש און געווען אין לאדזש אפאר מאנאטן און און פון לאדזש בין איך מיט די מאמען אנגעקומען אין בערלין מיר האבן געזוכט מיין מאמע'ס פעטער וואס איז געווען א פאעט און א מוזיקאלאג מיטן נאמען פון ארנון נאדעל און זי האט געהאפט אז ער האט איבערלעבט און מען האט אונז דערציילט אז ער איז געשטארבן אין אוישוויץ מיט זיין פרוי אין דרײַ און פֿערציק, און דאן האבן מיר זיך געוואלגערט פון פון איין באנהאף צו אן אנדער באנהאף, און אנגעקומען קיין לאנדסבערג אםלעך וואו עס איז געווען א די פי קעמפ, און דארטן זענען מיר געבליבן ביז אַכט און פֿערציק. דאס הייסט א לענגערע צייט. דאס איז געווען אין דער אמעריקאנער זאנע. דאס איז געווען אין די אמעריקאנער זאנע. איך ווייס אז מענטשן האבן בעסער געוואלט זיין אין דער אמעריקאנער. אין דער אמעריקאנער זאנע. און לאנדסבערג איז געווען א לאגער וואו מען האט אמבעסטן געלעבט.
און דארטן האסטו אויך געקענט אביסל אנטוויקלען דיינע טאלענטן? דארטן האב איך אסאך געצייכנט, יא, איך האב דארטן אסאך געצייכנט, און איך האב דארט געלערנט אביסל אין א שול, איך פלעג אמאל גיין אין שול און אמאל פלעג איך נישט גיין אין שול, מיין מאמע האט פאר מיר געפונען א דייטשן לערער וועלכער האט געמוזט זיין אומגעפער ניינציג יאר אלט, ווייל זי האט געוועלט א לערער וועלכער איז נישט געווען קיין סאלדאט, איז נישט געווען קיין נאצי, און איז געווען זייער שווער צו געפינען אים. אבער זי האט געפונען אים, און און האט האבן מיר אנגעפאנגען לערנען צוערשט גריכישע מיטאלאגיע, דאן רוימישע מיטאלאגיע, דאן און דייטש, און פארשטייט זיך שרייבן דייטש מיט גאטישע בוכשטאבן און.
הייסט עס אחוץ פויליש און אידיש און רוסיש? האב איך זיך אויסגעלערנט דייטש. שוין. דייטש איז נישט געווען אזוי שווער ווייל איך האב געהאט אידיש אין מיר און איך האב געהאט פויליש אין מיר און דייטש האט אסאך צו טון מיט אידיש, און די גראמאטיק פון דייטש איז א לאטיינישע גראמאטיק ווי די גראמאטיק פון פויליש, האב איך גענומען די פוילישע גראמאטיק אריינגעזעצט אין אידיש און גערעדט אידיש מיט אן אומזאץ און דאס איז געווארן מיין דייטש. נו, אבער דאס איז נישט דער סוף פון דיינע שפראכן. ניין, ניין, ניין, דאס איז נישט דער סוף. ווייל אין נײַנצן אַכט און פֿערציק. רוף מיך גיין און לערנען העברעאיש איז גארנישט אזוי לייכט, און און מיטאמאל בין איך מיט קינדער וואס האבן שוין געלערנט יארן די שפראך און האבן געלערנט ענגליש און איך האב. איך האב זיך אויסגעלערנען צו לערנען, איך האב זיך אויסגעלערנט צו לערנען, איך האב זיך אויסגעלערנט צו אנפאנגען לערנען אומגעפער זעקס אדער זיבן אין מארגן ביז מיטערנאכט. איך האב געלערנט שוין און שוין און שוין און שוין, אבער כ'האב זיך אויסגעלערנט העברעיש, ס'איז געווארן מיין שפראך, איך בין געגאנגען אין גימנאסיע העברעיש און אזוי ווייטער, און דאן אין איין יאר האב איך געמאכט בצלאל אין ירושלים, און דאן די ארמיי, און דאן ווען איך האב געענדיגט די ארמיי האב איך געארבעט אביסל פארן טעאטער, אין ישראל, איך האב זיך געשאפן א נאמען, און דאן בין איך אוועק געפארן קיין פאריז, און אין פאריז האב איך זיך געדארפט אויסלערנען פראנצויזיש פארשטייט זיך. נו, מיר זענען געווען אין פאריז אומגעפער אין דער זעלבער צייט, א שאד וואס מיר האבן זיך נישט געטראפן. אבער איך ווייס אז אין פאריז האסטו זיך פארבונדן מיט די ווילנער. יא, אין פאריז האב איך געזוכט א צימער, האב איך געפונען א צימער מיט נישט מיט די בעסטע מעגליכקייטן, ווייל איך פלעג דארפן גיין דורכן שלאף צימער פון א אלמנה מיט א קלענער מיידעלע, אבער די קליינע מיידעלע איז שפעטער געווארן א פראפעסאר פון פוזננסקי. רנה פוזננסקי און זי איז דורך דיר האבן מיר זיך באקאנט מיט רנה פוזננסקי ווידער באקאנט מיט איר דאס הייסט איך געדענק איר ווען זי איז געווען אכט אדער ניין יאר אלט און איך בין געווען דרײַ און צוואַנציק און מיר זענען זייער געווארן זייער גוטע פריינד און מיר זענען אין קאנטאקט ביז היינט.
אויסערגעווענליך, און איך וויל אביסל זיך צואיילן ווייל מיר האבן נאך אפאר שפראכן צו לערנען, פארשטייט זיך אין פאריז האסטו שטודירט און געארבעט אין קונסט, און פאריז איז דאך פאריז. פאריז איז דאן געווען דער צענטער פון וועלט פאר ניו יארק, שפעטער ניו יארק האט געגנבעט די. א וויילע פאריז און אבער אויך אין איטאליע האסטו שטודירט. אה איך אין פאריז האב איך זיך פארבונדן מיט א מיט א סטודענטין פון איטאליע און מיר האבן חתונה געהאט און איך בין געפארן קיין איטאליע און איך האב געהאט אן אויסשטעלונג דארט מיט זייער פיל הצלחה בין איך געבליבן אין איטאליע אומגעפער זעקס זיבן יאר צוויי טעכטער מיינע זענען געבארן אין רוים און איך בין געווארן אינגאנצן פלוענט, ווי זיי זאגן, פליסיג, אין איטאליעניש, און מענטשן פלעגן זיך וואונדערן פון וואנעט בין איך, ווייל יעדער איטאליענער האט גערעדט מיט אביסל אן אקצענט וואס איז אפגעכאפט ווי אידיש, און מען קען וויסן פון וואנעט ער קומט, און מענטשן פלעגן זייער אפט מיר פרעגן, ביסטו נישט פון וואטיקאן?

אה. לאמיר זיך איבערפעקלען קיין אמעריקע. נע. וואו. איך קען אליין זאגן דעם אמת, דו רעדסט אויסגעצייכנט ענגליש. נאך א שפראך. איך וויל בלויז וויסן אין וועלכער שפראך חלומסטו. אוי, עס הענגט אפ פון וועמען איך חלום. מענטשן רעדן אין מיינע חלומות פארשידענע שפראכן. איך האב קיינמאל נישט געחלומט וועגן א כינעזער וועלכער רעדט צו מיר כינעזיש און איך קען נישט פארשטיין, אבער אלע מענטשן אין מיינע חלומות רעדן פארשידענע שפראכן. איך מיין אז דאס וואס דו האסט זיך אויסגעלערנט אזויפיל שפראכן האט עפעס צו טון מיט דיינע ארטיסטישע. מיט מיין קונסט? איך מיין אז אידיש איז די וויכטיגסטע שפראך פאר וואס איך מאל, ווייל אידיש האט זייער פיל בילדערישע עפעקטן און מעטאפארן אין אידיש זענען זייער זייער וויכטיג, און איך מיין אז אז אידיש איז איז אידיש רעדט פון מיר אליין פון דעם אונטערבאוואוסטזיין וועלכער איז זייער וויכטיג אין דער קינסטלערישער שאפונג.
און אין דיין קונסט די פארשידענע טעמעס אין דיין קונסט אבער ווילנער קומט אלעמאל

די ווירקליכקייטן אין וועלכע איך האב אנטדעקט אלס א קינד, איי מין א קינד זעט די וועלט און דאס איז נארמאל. פאר מיר איז עס געווען נארמאל צו האבן א מלחמה. איך געדענק ווי איך האב זיך געפרייט אז א רוסישער גענעראל האט ארויסגעווארפן מיין באבע און זיידע פון זייער הויז און זיי זענען געגאנגען לעבן מיט די אנדערע באבע און זיידע, און איך האב געהאט צוויי באבעס און צוויי זיידעס אין איין וואוינונג, ווייל פאר א קינד מלחמה איז, ווען ער לעבט אין א צייט פון מלחמה איז, איז, איז. איז עס נארמאל. איז נארמאל, איז נארמאל, און פאר מיר אלע די, און, און, און, און אלע די, די אידן וועלכע זענען געקומען פלעגן שלאפן ביי אונז פון ווארשע, און זיי האבן געווארט אויף די וויזעס צו פארן קיין יאפאן, די וויזעס וועלכע האט דער קאנסול פון קאוונא, סוגיהארא. סוגיהארא פלעגט זיי געבן, און איך געדענק מען האט מען האט גערעדט וועגן דעם סוגיהארא, געווען פאר מיר א מין ווי א נאמען פון א פון א פון א פון א קעניג פון עפעס סוגיהארא, און דאס אלעס איז געווען נארמאל.

פון ווילנע און ס'איז א מוזעאום, סאמועל איז באקאס היינט מיט מיט מיינע ארבעט און יעדן יאר יעצט שטעלן זיי אויס א ספעציעלע אויסשטעלונג פון בילדער אויף א געוויסן טעמע פון מזל.

די חורבות פון געטא צייכענונגען פון מיר וועלכע זענען געווען אויסגעשטעלט אין די אויסשטעלונג איז צוזאמען האבן זיי פון מיין עלטער פון אכט יאר און ניין יאר זאכן וועלכע איך האב נישט זענען זיי זייער שטאלץ מיט האבן די גאנצע און זיי האבן דעם פנקס און. וואס זאל איך זאגן? וואלט איך געווען אין ענגלאנד וואלט מען מיר גערופן סער, ווייל איך בין אויך דער ווי הויזט פון די. ווילנע איז וויכטיגער ווי ענגלאנד פאר דיר? ווילנע איז זייער וויכטיג, וואס איז אויך זייער וויכטיג פאר מיר, איך מוז זאגן, איז איך האב געהאט, איך האב געהאט געשפרעכן, איך האב זיך געטראפן. דורך דעם אינטערנעט פארשטייט זיך, מיט א גענעראציע פון יונגע ליטווישע זשורנאליסטן, אין עלטער זאג איך אומגעפער דרייסיג יאר, און זיי געהערן שוין צו א דריטן דור נאך דער מלחמה, און זיי האבן אן אמת'ן אן אמת'ן באדארף צו זיך אויסלערנען וועגן וואס איז געשען אין דער שטאט וואו זיי זענען געבוירן געווארן, ווייל די ערשטע, דער ערשטער דור פון די יונגע מענטשן וועלכע האבן געהאט קליינע קינדער האט וועגן דעם איבערהויפט נישט גערעדט. זיי פלעגן זיי האבן געלעבט אין אידישע וואוינונגען, זיי האבן זיך באנוצט מיט אידישע מיט אידישע אביעקטן, מיט אידישע מעבל און אזוי ווייטער, און מען האט וועגן דעם גארנישט גערעדט. די זייערע קינדער ווען זיי זענען געווארן עלטער האבן געוואוסט אז זייערע עלטערן האבן גארנישט גערעדט, עס זענען געווען זאכן וועלכע מען האט געהאלטן ערגעץ וואו פארשטעקט. און יעצט איז דא א דער דער דריטער דור וויל וויסן. זיי פילן זיך נישט שולדיג, זיי פילן זיך נישט באגרעניצט מיט זייער מעגליכקייטן צו לערנען. ס'איז געווען פאר מיר זייער אינטערעסאנט ווען מ'האט געהאט אין נײַנטי סעקאנד סטריט וויי אין ניו יארק אין חודש יוני אט דעם יאר א דיסקוסיע וועגן די רודאשעווסקי טאגבוך וואס איך האב איבערזעצט אויף ענגליש פון דעם כתב יד אין ייווא, דאס איז געווען ווי דו ווייסט א יונגער בחור אביסל עלטער פאר דיר וואס ער האט נישט איבערגעלעבט אבער זיין טאגבוך איז געבליבן וואס ער האט געשריבן פון נײַנצן איין און פֿערציק ביז נײַנצן דרײַ און פֿערציק און צווישן די מיטגלידער פון דער דיסקוסיע איז געווען איינער מינדאלגאס קוויאטקאוסקאס, א ליטווישער פראפעסאר פון ליטעראטור, וואס האט איבערזעצט דעם טאגבוך פון סוצקעווא'ס געדרוקטן נוסח, וואס איז אביסל א פארקירצונג, אבער פונדעסטוועגן איז דאס דער תוך פון פון דעם טאגבוך, איבערזעצט אויף ליטוויש און ארויסגעגעבן אין א צוויי שפראכיגן נוסח. האב איך אים געפרעגט ווער וועט ליינען ליטוויש און אידיש צוזאמען, זאגט ער ס'איז דא אן אינטערעס ביי אונז אין ליטע זיך אויסצולערנען אידיש און אזא צוויי שפראכיג בוך דינען ווי א מין טעקסט זיך צו לערנען יידיש און אויך צו לערנען וועגן דער געשיכטע פון יידן אין ווילנען איז האב איך געזאגט איך וואלט עס געמעגט טון אויף ענגליש אויך אבער מילא איז גוט וואס דערוויילע וואס איר פריינט קאסקאס האט דאס באוויזן. איך האב דאס געלייענט איך האב דאס געלייענט און איך מוז זאגן אז איך האב דאס געלייענט און איך האב געוויינט. ווייל דאס האט מיר, ערשטנס איז דא דארטן א טייל פון די די די באוואונדערונג וואס די סאוויעטן ברענגען אין ווילנע, און דאס האט מיר אזוי דערמאנט דעם יאר ווען איך האב געלעבט אונטער קאמוניסטישע

איינס אין דעם טאגבוך פון דעם בחור, אבער איך האב עס איך האב איבערגעזעצט ווי עס שטייט און גייט. איך גלויב אז דאס איז זייער וויכטיג וואס דו האסט געגעבן, ווייל דאס איז דער אמת'ער געפיל פון פון א זייער גרויסן דור פון די אידן וועלכע זענען געווען נישט רעליגיעז, וועלכע זענען געווען מיין זיידע מיין זיידע חיים באק איז געווען א בונדיסט, איז געווען א סאציאליסט, ער איז אנטלאפן פון די פאליציי אין נײַנצן פֿינף נאך דער גרעסער רעוואלוציע וועלכע איז אנטלאפן קיין פאריז און האט געוואלט בלייבן אין פאריז אבער ווען מיין באבע איז געווארן שוואנגער מיט מיין טאטן, האט זי געזאגט, איך קען נישט האבן א קינד אין פאריז, איך מוז זיין מיט מיין משפחה, און זי איז געפארן קיין ווילנע, און און דאן האט זי אים געשריבן, אדער דו קומסט אדער ניט, איך פאר נישט קיין פאריז, און איך ברענג נישט מיין קינד קיין פאריז, און אז זי קומען קיין ווילנע, און מיין זיידע האט ער איז געווארן שפעטער א שניידער, אבער א עלעגאנטער שניידער און אזוי ווייטער, און פאריז פאר אים איז געווען די וועלט, ער פלעגט, ער פלעגט איין מאל א וואך פלעגט פאר אים די די זייער דינסט קאכן א סופ אוז אניאן. און מיין באבע פלעגט זיך נישט זעצן מיט אים צום טיש ווען ער פלעגט עסן די זופ אויס אניאן, סאו דאס איז געווען די פריוואטע מלחמה צווישן זיי. פאריז אדער ניט פאריז, דאס איז געווען די זופ אויס אניאן. פאר מיר איז דאס געווען א גאנצער שפיל וולכע.

איך איך פיל זיך זייער ווי ווייס עס איז געווען א א כינעזישער קינסטלער האקוסיי, כינעזיש אדער יאפאנעזיש? יאפאנעזיש. יאפאנעזישער האקוסיי, און האקוסיי האט געזאגט צו די מענטשן וועלכע פלעגן שטיין פארוואונדערט פון זיין זיין שאפן האט ער געזאגט בא יעצט בין איך נאר אַכציק ווארט אביסל ביז איך בין הונדערט, ווארט אביסל ביז איך בין הונדערט און פערציג, דאן וועט איר זען וואס איז מעגליך צו שאפן. נו, איז איך פיל זיך אויך איך בין ערגעץ וואו אנגעקומען נאנט צו וואס איך וואלט געוואלט שאפן, און אבער איך ווייס זייער גוט אז צוויי און ניינציג קען מען נישט האבן. שפארן אבער איך לויט מיר ביסטו באמת אנגעקומען דארטן וואו דו דארפסט זיין. איך בין אנגעקומען וואו איך ווייס פאר מענטש געוויסע מענטשן מיין ארבעט זאגט זיי עפעס איך וויל האפן אז מיין קונסט קומט צו א ספערע וואו זי גיט ענטפערן שטענדיג מיט א פראגע צייכן ביים סוף, וואו די זאכן זענען נישט הונדערט פראצענט קלאר.

אין די מוזעאום און אמאהא. און אמאהא האט א סעמועל באק לערנינג סענטער אין די.
צופעליג איז מיינעך א געוועזענע סטודענט היינט א פראפעסאר אין יעיל וואס מ'האט אים פארבעטן אויף א לעקציע אין יוניווערסיטי אוו נעבראסקא אמאהא און מ'האט אים געוויזן די קעמפוס און אים געוויזן דער מוזיי? דער מוזיי איז א איז א האט איז ער געבליבן שטיין, ער האט געוואוסט ווער דו ביסט, אבער ער האט קיינמאל נישט געזען אזויפיל באק לייען, אזוי אז דו ביסט באקאנט נישט בלויז אין ווילנע, אבער אין ווילנע אליין ביסטו זייער באקאנט. יא, דאס איז ריכטיג.
נו איך מיין אז מיר זענען מער ווייניגער. מיר האבן אומגעפער געמאכט א. געמאכט א טור איבער דיין. יא א שפאציר איבער דיין.
שפאציר איבער דיין לעבן, לשונות דיינע.
איך ווייס נישט ווי מיין אידיש איז געווען גוט.